Mhandara ichawanika vakanditengesa stand ndikavatengera mota ndikati sezvo vatachanonera mhandara zvichange zvakanaka asi nezvandaona nguva yese iyi kai mari dzangu dzese dzaienda mudonda ane udyire mukomana iyi sabhuku ngavasadaro mwana ndinozokuvadziwa kwazvo chaiaiwa ndiyanda newe

anowara ndakuisira tumamoko tumanozi tumaprincess izvozvi hapasina kana munhu wachesa vanhu vese havasisipo hadzisi mhandara dziya ndakati ndikuda mhandara ini ndo zvandakafambira kunze security deal with this person munakase you ndiri munhu wemutemo maza ndiri munhu wemutemo inini
itudi zvatinge takafambira paharare patakabva kuzvika kuri todii
nenyangwe hmm, zvikaoma sei handidzokeri ndisina kuwana mhandara ndo zvandakafambira kuno ndenge ndichabva ndaanayo ndichatotira by all means pakave pane zvinoitika kana zvinokanganisika ayo ndichabva ndane mhandara kuno ndozvandakafambira ini aiwa so miri titi plan kana pane dzimwe nyanya achiita todzisova
orit asi mhandara ndoya ndichabva na ah, sister prince maakadii anditi akamboonana papa mm, mm, mm, sister inini Ndiri nechihombe chaenda kuudzai mukutondisema zvino. Dei matondifarira, dei matondifarira. Chaita kuti yemurai akurambei ndazozviziva. Mandara iya inonzi yemurai ikurambei ndazozviziva chii chaiti.
Taura tizvi. Munonipa waka ndikataura. zvese zvaunoda ndokupa kozi ndikuda mhandara taura chinzwe chii chikukonzeresa ah, munoziva ndakanzwa nemakuwa ndakaita zvekuzvionera ndega ndautombonzwa nemakuwa amheno kamwe katsaga so kari kudanana naye murai kai kamwe katsaga kari kudanana naye murai haa mukomana wacho eh, ndiye akatora moyo waye murai ndiye ari kutadzisai
saka iwe unoti pane mumwe munhu waanaye Ah, Ndo zvandiri kutotaura kana hai Prince. Ah ah ah ah. Let's kill him or totoita by all means. Hey, ndakaona Trodi, ini ndakaona ah, Trodi. Ah. Zvaitoda kuzvionera pamhino sefodya. Ndimira zvakutaura izvi. Chatondiwedzera hasha pana apa. Imi Prince musaita mune shavi remhemerwa kaimini. Ndati.
Ndati. Hazvisi zvewawa here zvauri kuita? Ayo, handisi kutaura zvewawa.
iwe zviri then ndanga ndine foni ndakatotora vhidhiyo ndakatora picture zvese nevhidhiyo ya iwe zimuchinda iwe wanditi nhasi tine nyaya panapa taurai tizo wasikana wangu amvesi kacho kakaonda vakomana kakakura musoro kunge zibete makumbo acho matete iye akakura musoro kunge zibete but ari kudhakwa ndosaka ndakumbira dooroka kuti mukazonditengera doro ndo pandichadhakwa ini ndiri kutokutaurirai izvo ungona imimi zvati kufanira kuita kana imimi takutsvaga ita vanoti makangwarira pavanhu yese plus zvedhiri munopedza bohandi mm. senye kuda izisa kozinze munoziva kamusikana anoziya mukave kevareni pasera kari ruda kuda kuita macompetition nesu kuda kupinda pana prince saka zvikunzi mwana uyo ari kuzviti ndini one virgin irimo uno akutozvita kuti ndiye ari pachi isusu mari dzatakawesta tichitenga zvinhu izvi dzakuda toendera mahara pasvika pemwana eye saka actionkainini boys tokupe mari notora mari yese yamukuda munobvisa dushimukangokanganaa ari doke hatizodoke nhasi usati maende ko mazvizwa zviri munzeve nananza unoti munogona gemunotakura
munhu moita yese kutotaura zvaanzani yemurai tari kutorwa nebora ngoma sina charinacho iwewe neni ngatirongei zano handiti iwe zvese zvauri kuda ndokuitira hwahwako zvese ndoita zano asi uyu ari kutikanganisa uyu okay inini manje chandichaita ka ndichazama kumbonoita shamwari yemukomana iye ari kudanana naye murai nemhandara ka inini chaedza kutamba naye kana akatambikawo naye then ini ndichaita kunge ndisinga linge linge nemika imimika prince handizi nekuti yemurai mukunyatsoziva kuti akavenga zvinhu zvekwana prince ndichatanga kulinga naye imi muchazo ah, tozoronga zuva racho kuti asi dhiri rekumuuraya

handiti hmm. by five tofanira tosangana panapo mapedza diritakawachisa ah, boys manzwa
chipfeko chemukati demamune eh, mufanira totora evidence ekuti isu tikanda kuzoredza principle chipfeko chemukati varufanotomeka shots ayo mwana uyo asi vakakanga mwepapo hamusauye chipeko chemudazvo
to zvandiri kutoda ini handite chipingaidzo iam the prince i ruin everyone handina anondiudzira ah, zvekuita iniiyeyu pamataura mandikwadza taurai neshona mukati abrinstins handizozivi kuti abristins racho nderipi mungureva bhutsu dzamakapfeka here ndodzoti bristins ndozoona hangu dzakanaka bristins dzacho kana ndichiti unoita zvekudhakwa handina kudhakwa but ndakuchitaura nerimi ramai isusu chipingaidzo chikuti kanganisa taronga zano sezvawataura kuti muchitenga doroka Ndinoita zvezvaunotaura as long oh. zvangoita chete ndinoita. Ah, Prince, salute. Eh, Gani yemasvosve. Inzwa, inzwa, inzwa.
Handidi.
Dai mwanakomana wamambo. Inini Handina mbombera ndauya kwasabhuku ndichiuya kuti ndikutambirei kana kuti ndiite sei. Ndakakutambirei pamakatanga kusvika mukandidzinga. Ndopandaitonzwawo kuti imimi ndiri kukudai panguva iyoyo asi inini pane akanditora mwoyo. Ndokumbirisawo nezita raJesu kuti musiyane neni. Ini ndine wangu akanditora mwoyo.
Baby, baby, I've come all this long way longing for Mandara. All this time pana director, you're the one and the only Mandara. Handichada zvichauma. You're my one and only baby. Akuudza kuti ndiri Mandara ndiyo. All what they say pakumashure kwesoko, they prove what they can say muri Mandara baby. Andisi mandara. Ah ah ah ah.
Ini ndichangozvonera kumachira. Kumachira nani? Gogo tatodzingwa kuwanzi kutodiwa mhandara. Ah zvinomboita. Baby, baby. I'm worth it. I'm the prince. No one can rule me. I'm the one and only of all times. I know ka but hamuuye kwandiri mukunditaurira inini makati munoda vano aiwa don't touch me don't touch me ndasiyana nevakwa muchiendesa kumakoronga ka eh, zvekutoti muri prince izvozvo ndozvandoda kutokurambirai zvepride yenyu yekuti muri prince ndozvandiri kutokurambirai my love for you it's like a chocolate in a chocolated box zvininipisei handi muri kundida fugamai

iyi ndo mhandara yakakodzera makaudzwa nani messenger akauya achinyepa ah, ah, ah, zuva randakasvika ini ndakaudzwa ndakanzi kune mhandara ndine chaunga chakaunganira vakawanda vakatamba vakada vakanakirwa vakaratidza zvavanoratidza asi chokwadi chakazobuda Kutiti zvekudzingwa zviya zviya. Ah. Zvinoita madzingwa nokusateerera izvo zvawanga usina kurara naye here mukomana uyu? Ah kuti zveti tidiwe zvekwakuona hapana chinhu.
ndozvatinokutauriraika kuti mukomana hatange kuti murare nevakomana aiwa gogo tari tichida kuti tikurumidze kudiwa zvichikurumidze kutorwa kwacho zveisusu wacho ndokusateerera kwacho kaikoko kuti mukaudzwa nevakuru hamuteereri hautange kurara nemukomana asina kubvisa chaabvisa asi everything pachirungu there's a secret behind baby ndiwe mhandara aiwa inini handina kutora mweya wenyu baby mumira kudaro aiwa musandiba izvozvo zvekutobata musandibate aiwa aiwa musandibate

Baby. Eh, mochanga kundibata mandirora. Love.
Mandirora here?
Baby. Aiwa ndiri kubvunza muri kundibata mandirora. Everything is under control.
Chamberi yaMwari yatenzi. Ai hanti handi prince era. Ava ndi prince ka. Aiwa zvinzarwo muzukuru ndokutadza naro. Vese vese variko hanzi kuri kwedu vamhandara hanzi mhandara yeshamini kuinogara iyo. Akweno ikweyo. Ah. Iwe wakaiona here mhandara yacho iyoyo yazokisiisa musha? Ah, tatoiona ah, takatoiziva takatoitira dhiri muchiteerera chafanana vachikurayira iteererai kwete nharo nharo hadzibatsire nharo hadzibhadhare
baby baby baby come close to me baby ah baby zvese boyero toona mutingopu
Everything is under control. I'm the prince. I know what to do. Don't worry. Go back. I'll handle myself. Inzwai zvinotaurwa nechembere. Ndozvakanzi kunana mbuya kunana sekuru kunana tete nemuchirairwa tsika dzakafanana naidzodzo dzemagariro amunonoita ikoko zvino munongosumuka chete mongoenda tanga tichidiwa zve komona aitonatsondida fobva tazozo hanzi prince ndikani neni ndotoendawo ani takangoita kahwani here saka zvinozooneka here ndosaka chii munhu aiperekedzwa nana atete nevabereki ndokwaizotaridza kuti munhu uyi mhandara kana kuti aisi mhandara hauna kutaura kaonda kuenda ndi wakangotakura bhegi rako usina kuenda ukangotizira mukumbo me and he everything is under control don't worry go back

but they were not i was later on told and proved that you are the only and one mandara baby Ndati- baby tikasara totsvanga tikaona mba mako pasina munhu mba maunorara zvakatooma gogochi no manje ndodini Zvino uchaita sei? Taka- oh, oh, tatopfeka madhirezi

Munozwa kuti makundishaisa pisi ndikaenda kutsime muriko ndikaenda pamba pangu muripo pese pamakauya kumasabhuku amuchagara uku muri kudei muri kudei kwandiri makutondishaisa pisi ini ndisiyei baby baby love ah. my love for you baby will lead me

Yes. Eh, munotenga mandiroora mandiitira zvese zvechivanhu tozoenda pachirari pachena ndichanokudza mozouya ndinyatsokudza izvi chimbondipai two days musingandinesi eh. I came all this way looking for Mandara. Yeah, yeah, I know ndazvinzwisisa because makutochesa peace matoone mwedzi muchingondinetsa. One second, I want just to talk baby. I came all this way

ndozvinoita munhu anoda
kuroraeka inini ndiri territory yako unozondibata unozondibata kumachira machena wandiroora
ndini ee ndini takasiyana nevasikana vekumacrown ini handina crown handiti ee let's leave me alone

Now you're just leaving me, baby. I try to understand. I love you, baby.
hazvina kumira zvakanaka iwe ndatinozoita gadhi wako panapa Hanzi mukomana wangu aripi? Hakuzi zvandanzi uchirongerwa uku. Hazvina kumira zvakanaka. Eh, kana musina kupedza masports ibva magara mapedza masports because hazvina kumira zvakanaka. Masports iko newe. Eh, vari kukurongera dondo kunzwa uku. Hanzi chi? Vada kukutumira wakomana wano kubata chibharo uyu. Vada kukubvisa umhandara. Ndanani kweva? Ah. Ivo vasikana aka vanotambudza chaizvo.
Vanoona sapuka.
Ndiwo wada kurongera zano rakaipa chaizvo. Saka kana uri mumwe gara watora mukomana wako mapedza dhiri kozi ah zvinomira zvakanaka. Mukomana wangu wacho ndiye ari kutadza kupedza masports but ini ndopedzwa masports nemunhu asingazive kwaanogara.
Zvananzwa vachitaura ka. Varanga vachitoti ukaramba zvikanyatsoramba vada kutokupfudza koza zvinomira zvakanaka
saka ah, inini taura chokwadi ka prince ari pano ari kutondinetsa pamwe ndo nyaya yacho iyoyo handiyo hanzi prince iyo ndiwo akachudzwa amene hanzi zvanzi meno messenger amene zvechivanhu zvavanoita hanzi ndiye akati kune virgin yemurai ndiye achachudzwa pano ndiye saka nyaya iyo iri kutonetsa hanzi prince vakungo havachabva pano vari kungouya vachikuranzira vachiti ndoda kukuroora nekuchema nekuchema kwese ha ah, chaizvo ende vasikana vavaroi chaizvo but inini chenje ndomhanya nadzo ndo ondibvisa umhandara wacho ndisingaziva kuti anogara kupi nhei Ah, saka wati todii nhai sawiri? Anenge munari right wani sawiri? Ane mndanda ane imwe pfungwa kuti ko prince.
But ari right wani?
Ko prince naiwe. but hausi kurasa chiri maoko nekuda kwaprince ukamuvengerei munhu wake handisi kumuzvonda but eh. ah, uyu munhu manje iye achandibvisa umhandara wacho ona prince akazviziva amuuraya
ah, tinenge takutangira ipapo saka tochitamba hachitambe chigame chacho manje panapa prince akurara akagadha pano pagada achenja wacho achagara pano Magadha amambo ari kuuya achigadha pano. Saka wati toita sei saka? Ndamubvuma kana asiri iye prince wacho ndakutobvunza kuti nachenje pangu papera. Ini nenda unotsvaga chenje totsvaga kusakova kusangana nachenje. Kana tichibvisanawo mhandara tobvisirana ipapo. Chenje kana achitiza wotiza. Ini ndichazoruda urorwa naprince. zvakanaka sawira rege ndisese kuda tiramutsvage izvezvi izvi magadhi anzi magadhi ari kuuya achigadha panapa two days ndapiwa two days unzi ndikurorwa naprince atoudza nharaunda yese apa rega nditoita kavara kavara kozi hazvina kumira zvakanaka zvananzwa zvichirongwa navasikana avo hazvina kumira zvakanaka hapana pavasviki handi pari kunze pari kugadwa pano hapana pavasviki pamwe vangatondionerawo materesi inini zvandichaitaka ndichatonyepa hamhina kuti ndichanzvenga sei because magadhi ari kunze achaiswa panapa usiku hwese wakandigadha indotonzvenga ndonotsvaga chenje wacho kana ndiwo kutobata chibharo ndototi ndibate chibharo pano because ha komana wangu ndomuda uya horai tisahwira rege ndimutsvage nguva dzichiripo horai ndikurumidze kuzoudza kuti pane paipepa tikamunhonga paipa andi ndakamuone ndopatoda uchimastira
ah, aiwa ndizozo chaizvo sawira saka tionana sawira saka ndichichida chisawira cha kana newe sawira ah, wazonditsvagirawo kana iwe ndizozo chaizvo sawira wazondigirawo katunzungu kana iwe chaizvo sawira sako
ende zvakaoma naiwe inini ndatoshaya mufare nei kutoona vanhu vakutososa vakutososwa nekufenzwa apa